mangwanani masikati manheri kwese kwamuri kumativi enyika uh, ngatienderere mberi nekuongorora uh, mufananidzo uh, watiri kusevenza nawo uno weputugadzike yedu uh, toti tafara nezvataita zvino izvi takuda kuti tishambadza uh, tikauya pano apa isu tikanyora isu kuti social media toda kutsvaga tumifananidzo tunoshanda itwo pa uh, social media yatinoti younyeve nyeve kuti vanhu vazive kuti uh, uri paunyeve nyeve handiti unyevenyeve hwefacebook kana kuti tinogona kudeedza zvechimwe chechipiri chino ichichi ndichi ndagadzira zviri rega ndibvise chimwe chete chino ichichi uh, pane unyevenyeve hwefacebook hweinstagram hwetwitter tinenge takuda kuti tichishambadza kuti vanhu vazive kuti uh, vangatiwane kupi paunyevenyeve andit pandinenge ndichifambisa mifananidzo yangu iyi yandiri kugadzira panoita imwe mitsetse yamuri kuona mitsvuku iyo uh, inenge ichingofungidza kuti pamwe uda kunanganisa nezvimwe zvinenge zviri muurongwa hwako zvingave mm, uh, mufananidzo iri pedyo newe kana imwe mufananidzo iri muurongwa hwako handiti regai ndiwedzerezve umwe uh, mufananidzo weunyevenyeve weyoutube ndikabaya pano ndabaya kairi vaigadzira zviiri regai ndibvise chimwe tochidzikisa kuno kuzasi uku ichi Toti chinotitwasa uh, nemwe mufananidzo yeunyevenyeve hwedu uh, chimwe chatinokwanisa kuita ukabaya kurudyi unogamuchirwa iwe nechikamu chino ichi pane panapa pakanzi ipo palink ndipo patinokwanisa kupfekera kero yekuti tiwane mbidyo yekuti uh, kana tapedza kupepeta uh, zvatiri kugadzira urongwa hwedu huno taisa isusu uh, kero ye tingati kero yekuenda kuyoutube uh, kero yekuenda kufacebook instagram uh, link iroro yatinoti iro mbidyo ndoinokwanisa kuti ukabaya ipapa apapa unobva wanobudira iwe kunhingi kwaunoshambadza kuyoutube kwako uh, ndokunge uine umwe umbowo kana zviratidzwa atinotiwo mavhidhiyo enyaya eh, dzeputugadzike unobaya wekurudyi wouya pano pakanzipo link ukapabaya ipapo uchagamuchirwa iwe nechikamu chino ichichi chinenge chakuda kuti iwewe chokukumbira kuti uh, chi chiti panhingi mwenza wekuti tiende kune kunobudira mbidyo yedu rega ndikupe mifananidzo ndishandise kana facebook muone kuti ndingagadzire mwenza wefacebook chirudzii uh, ndikauya pana pafacebook ndoti ndopandiri kushambadzira ndiri rega ndikakate uh, kero inoi nekuikopera ndouya kuzoipuruzira uh, kuti indipe mwenza wembidyo yedu handiti uh, ndiri kushanda nemwenza we wefacebook handiti ndikandibaye uh, ya wefacebook handisi kushanda neyoutube ndouya kunoku ndouya pano ndoisa mwenza uya uya kuti unobudira iwo uningi uri ku ku kwaunenge uchishambadzira uri uri pafacebook pako handiti regai ndikupei uh, muenzaniso kuti muone kuti zvinoshanda sei ndisatapedza kugadzira urongwa hunoyu handiti saka kuti tione kuti zviri kusevenza here uh, pamabhatanisa anaya ataisai mufananidzo weunyevenyeve hwedu tikabaya kuno kurudyi tikauya pano pakanzi link muchagamuchirwa yemi nepanapa pakanzipo go to link kuti enda kumbidyo yachiona tashanda nefacebook rikandi bayo ino yefacebook ndikabaya panapa ndichanva ndagamuchirwa ini ne panapa pe uh, patinoshambadzira tiri pafacebook anditi regai nditsvage mbidyo ye yeyoutube tidzokororezve anditi munyatsoona saka ndiri payoutube kudai ini uh, regai ndikakate kero yemwenza ndabaya kurudyi ndikabva ndauya pakanzi kopi pekuti ndikakate ndakudzoka zveku urongwa hwangu ndoenda kune kune mwenza kuno ndakubvisa ndame ndaisa yanga iri yefacebook ndopuruzira yatatora ezvino zve yeyoutube handiti tadaro isu uh, tikauya pano tikauya pane mwenza wedu tikabaya pano pakanzi go to link muchaona imi kuti chamba tapotserwa kunenge ku uh, kuyoutube handiti ehe tadzoka zvakare saka kero yaunenge wakaisa ku uh, yaunenge wakakata ndo ichaita kuti uwane mwenza wekuti unobudira pambidyo uh, yekero iyoyo handiti maita basa ngasangane muchikamu chinotevera tatenda